Nitwe tukabaasa kutunga entaasya nyamurungi. Obwe puroguraamu egi neeza kuba neekukibwaho nyowe kanwa kagamba, Edmon, Principal Farmer, omuhingi atarikukwata mu itaka.
Well well nikibaasa kuba nikiyamba kwonka niinyenda oreebe two sides. Is a member of parliament meaning that is a political leader. Waagyenda okakora research eri nungi munonga aha rigoberero eryo noija kushanga ngu obucweka igana, obucweka nshanju ahari igana abaganyirwemu n'abahagizi be. Waaba otaramuhagire torikuganyirwamu. Ekaba eboneire, etaine nshonga, kwonka nikwo kugira ngu ab'okuganyirwamu ni bakye. Ab'okuganyirwamu ni bakye, kandi ab'okuba babikwiseho nkabo nkabo nibo barikubigoberamu, ab'okuba bareetsire nka baamemba baabo tibakugoberwamu ky'amaani. Ngu baamemba ba Paramenti abaingi bakiinire za looni nangwa na naitwe ab'omu ofiisi obuki tukiine
Sky TV, iraka ry'abantu.
Ori aha Sky TV otsibire kurungi nakwakira omu makuru gaitu ag'omwabazi ogu ag'enshonga. Omuhereza wawe ndi Adela orishaba eshaha zaba ibiri kandi oyijuke ngu turi omu biro ikumi na munana

Omurundi ogundi naakwakiira omu g'enshonga omwabazi ogu, omuheereza waawe ndi Adela Orishaba. Ag'eri izooba nitwija kutandika na n'ekitongore eky'eby'ebigyezo ekya UNEB kikwataniise n'ekitongore ekirikujunaanizibwa okuhandiika abantu okutunga endangamuntu narishi ekya NIRA baashaba abeegi boona okureeba ngu baayehandiikisa kandi bagira ngu eki kiine kukorwa omu bwire obw'esande ibiri zonka. Twine registration ya students siniya yokubanza siniya yakabiri na siniya yakashatu omumashomero gona omwihanga ryona omukwezi kumwe abana batakagarukire ahishomero nitwenda kubahereza nins, national identification numbers, enamba eza ID kwonka bari omu groups ibiri abakubanza nabakwihayo enyingizi abandi abatakahandikisaga aha ndangamuntu nibehandikisa nabo nibatunga enyingizi so abazaire nibamanyisibwa kugambira abaana baabo bakiri omu kihumuro bakaza aha aha districts zaabo n'aha offices za nera ezibari haihi bakareeba registrations ezo abatakehanikisaga bakehandikiisa abayehandikiise bakayihayo na unions zaabo ahakuba niziza kubayamba nitukwatana na UNEB enamba ezo niziija kuba nizibayambamu omu process ya UNEB ninga omu kushoma kwaabo. Deo Musinguzi, omurambuzi w'amashomero omuri Mbarara yaatushoboorora omugasho gw'okuhandiikisa abeegi. Omwana Araabe ate ebigye kitaringire, naija kuruuzinga eki ekiturikweta continuous assessment in secondary ahabw'okuba enamba egyo UNEB niyo erikuza kukapucaringa akaguma naarikodingaho makisi scores ze nk'oku ziraabe bazisabumitingire ahabw'okuba siniya waani nibasabumitinga siniya tu, siniya tiri.

Omwana naija kuba naatambura na n'enamba ye ei yaarugisitaringire ei yaobutainingire ninga shi ei yaatungire obwo obu tubaire nitumurugisitaringa omu kisayizi eki. Naija kutambura n'enamba ye obubaire ari omu bebi for example nasare naija kutambura n'enamba ye mpaka aherize emishomo ye. Abazaire ekyo nikyo turikwenda bamanye. Mbwenu omuzaire. N'obujunanizibwa bwawe kumanya omwana waawe abaire registered kandi nituhabura naabo abantu abaine amashomero na ba headmaster na ba headmistress bareebwe ngu abaana boona baaba registered. N'ekintu n'eiteeka nibateekwa hati abaana nibateekwa kwija kutunga kukoresa needs ezo n'eiteeka rya UNEB. Okushoma kw'abaana na assessments n'okukora ebibuuzo nibiija kukorwa abaana abaine needs ezo bonka. So n'eiteeka ngu mutungye needs ezo. Hariho abaana abari omu byaro arikureeba obwire naashomaho taamu emwe, taamu endiijo aija agaruka. So noija kushanga omwana waawe obu yaahuumuruka

Nibagira ngu babaasa obutakora bigyezo byabo ahabw'okuba sande ibiri ezi bihairwe tizikumara. Enshono egi
it's not it's not fair it's not good mbwenu teboniire kugira ngu netwara akaire office ez'okuzivisitinga nako nikwenda akaire plus nana ab'okuvisitinga they don't give you time like nk'okugyenda owa diso washanga atariyo nikimanyisa n'okurinda nana akaire aku batwiire nikakye kugira weeks ibiri kandi twena tukabiri hati nitunura nkabari aha twena egi eshaaha twena turiyo nituregestaringa the moment twi- twija tibakugambira where you supposed to sit where you what so twena turi aha hariho aba nini hariho abakwenda IDs hariho abakwenda birth certificate so titukumanya ahu tukurayinga unless bakwe- bakweta nibwo okumanya eki okwenda so we are just there. Niwagaba Isaac, omuhwezi wa mukuru w'eishomero rya Mbarara Central High School Yaatushoboorora obuzibu bo nk'abashomesa obu barabiremu omu kuhandiikisa abeegi baabo.
Yes, private schools kugira ngu tizika regestaringire, eky'okubanza n'ahabw'okugira ngu tarabaireho enough sensitization ahari exercise egi. Like some schools never knew about this exercise because they just send circulars. so abatarisivingyire sakilazi nka watsapu naki they never knew about the exercise bagiye kukimanya bwa hati kandi tayimu redi dedilayini yahikire.
Ezo n'eshonga ez'okuhandiikisa abeegi. Oku waahurira eshonga y'okuhandiikisa abeegi ni nkuru munonga ahabw'okugira ngu nibiija kuba biine akakwate na n'oku abaana bakwija kuba nibakora ebibuuzo byabo ebya siniya eya kana. Okwo twarugayo, haabaho okushoberwa aha rukuuto orwa Ibanda kuza Mbarara obu abataka na pooriisi baashanga omutumbi ogw'omutsigazi ogurikugambwa ku obaire
Kurugiirira ahari Tukaheebwa Rwengino byagagaire, rdc wa Kitagwenda District akugambira Sky TV ngu omugyenzi Dokita Ntuuragye Rashid orw'okubanza omu mwabazi akatemba boda boda arikuruga Mbarara arikuza owaabo Kitagwenda beitu ku yaahikire Ibanda nikwo owa boda boda kumwehindurira akenda ngu amuhe ondiijo nikwo amutware Mahyoro kandi eki Dokita Ntuuragye Rashid yaayangire Rdc yaagira ngu bwanyima ya Dokita Nturagye Rashid okuremwa kushashura sente emitwaro etaano, kigyemesereize abataka kuteerera Pooriisi y'eibanda kandi aizire ahonaaho nikwo kumukwata bakamutwara aha Pooriisi beitu bwanyima y'okuhika aha Pooriisi, Dokita Nturagye akarekurwa. Kwonka abatuura n'abanyabuzaare baizire kugwa omu kahuriko bwanyima y'okumushanga afiire. Owaamureeta yaamuguza emitwaro etaano. Ku waamuguza emitwaro etaano yaatandika ngu baatandika ku baatandika sikafu baarwana. Israel ku akabaire atagiine kwonka abaaza kutugambira baagira ngu abaire aineho aka shot aha mutwe kwonka baingi tibaakyetegyereza. Nikwo kuheza ku pooriisi kwija. Maneja wa Shell Kwanza yaateerera DPC Ibanda omugyenda bamuha bamutsya aha pooriisi. Ku ahikayo yahika aha kaunta yaateerera omupooriisi obeire ari aha kaunta nikwo pooriisi kumukwata ekaguma nawe. Then in the evening baija baamurekura. Kwonka amahurire agu ndikuhurira nibagamba nooreeba aha pooriisi waareeba ngu omuntu aine aha mutwe etari kurungi kandi tikiri kirungi kurekura omuntu obwire bw'ekiro.

Turiyo nitwehuuza nangwa tubuuze poriisi, omuntu ku muremurire mukimanyire ngu aine obutaikirizana n'abantu kandi mwaba mwamutaasize kuri kurugayo kugira ngu yaahikire aha poriisi yaanyu, mwamurekurira ki? So nikyo kiretsire omusaiza okuba afwire turikukimanya. So na hati tikuratiriire twaza Ruhoka aha irwariro twashanga omuntu ari omu mbeera mbi, nyowe mochari nyetaahiremu naamureeba beitu azabeire ajwaire busa asatwire aha. aha kifuba kunuya omugongo hoona hatemire so tuhuriire twashoberwa nikwo okugaruka beitu ebintu itwe nk'abaseero nitusaasa munonga ahabw'okuba omusaho yaasomire. Masco Akileo ni murumuna wa Nturagye Rashid kandi ori nyakufa yaagambira Sky TV ngu okufa kwa mukuru we kubaasa kuba kurimu owa boda owaamwihire embarira. Ezi baabaire baamusabire emitwaro ikumi, mesegizi ezo baziine abantu. abizihikirwe. Hati bo bonka nibagamba bamurekwire kandi babe bamushabe police bond, police bond ese hati bo bamurekwire bata hataine omuntu amwemereriire kugira ngu arigeyo? Ekyo kyakora ki? Nituza titwatandika kuteekateeka kugira ngu omuntu waitu nobu ariyo nibatugira ngu aitsirwe abantu, twashanga ngu omuntu waitu taitsirwe bantu nateekwa kuba agwire nkahi? Aha police n'okumutwarayo kuriya bamutwireyo butwarayo. Ahakuba t'orikuteera omuntu t'orikushanga omuntu omutaire omutwe ogu gusesegukire, n'esaati ei yaabaire aine etatonyirweho katondo k'eshagama. Eki omuntu yoona ou yaakuba ari esaaha ezi noobaasa kukwebuuza, omuntu nibakutema omutwe ogu hataine buraadi yoona eyaakukwata aha saati ei waajwaire n'empare ei waajwaire byona biri aho bitariho ka buraadi koona. Ekyo kyonka kyatandika kutwerarikiriza n'okututeekateekyesa kugira ngu omuntu waitu taitsirwe kugira ngu aitairwe omu muhanda bo bonka pooriisi nibo bakozire ki? Masiko Akleo yaagira ngu bwanyima y'okumanyisibwa ku Dokita Nturagye Rashid akwatsirwe, bagiire aha pooriisi kwonka Kuhikayo shaaha ibiri z'ekiro okumureeba nikwo kushanga ngu bakamurekura oku siimu kasheeshe obu baagarukire kubagambira ngu baashanga afiire. Zibe zaabaire shaaha nk'eibiri z'ekiro hati we baagira ngu baamurekura, baamurekura kare. Hati bo baagumizamu bakuronda ba buraza abaizire kumwakiira, abaabaire baizire kumwakiira ku bahurire incidence egyo. bamuronda yabura abavugire bahika igorora ati bagaruka omuntu yakora ki yabura omuhanda omu hona bakumuronda akasese tukuza kuhurira tuhurira ngu omuntu bakoze ki bamwitsire kutuhikira aha poriisi poriisi twasanga information eyi ekutuhereza omuntu zitakukwatagana poriisi ekugira ngu emurekwire saha emwe. Twayebuuza shi emwe n'ekicweka pooriisi omu biragiro bya pooriisi n'obu baakuba bakuhaire pooriisi bondi akaba atakukurekura shaaha emwe zaaza hikire shaaha emwe ahabwaki bamurekwiire shaaha emwe kandi bo pooriisi nibagira ngu batsya eki waringire ki omuntu waitu hati kandi itwe twabuuza eshaaha ezi is he safe? Pooriisi ya Ibanda tiyaabaasa kugamba aha nshonga egi okucondooza kuriyo nikugyenda omu maisho. Gashakwa Steven Mujuni omuri Ibanda.
Webale Steven Mujuni okutwitsyaho amakuru ago omugyenzi mukama amuhumuze omu busingye kandi na Poliisi egumize muno okucondooza kwenda kukwata abakozire ekikorwa ky'obwinazi Okwo twarugayo gavumenti kurabirwe minisitule eyamataka yataho emiringo yoona okureeba ngu nebaasa kumaraho obutaikirizingana obw'eitaka obutwire ahagati y'abariisa ahamwe nana abahingi abarikushangwa omu kyaro kya Ntoko omuri Kiswamba erikushangwa omu disiturikiti ya Kasese. Aba erizooba bebembeirwe rdc owa Kasese akwataniise n'akakiiko ak'ebyokwerinda babuganaho abataka okubaasa kubaasa kumaraho ebizibu byona ebitwire nibirwanisa abahingi ahamwe na n'abariisa abatwire nibarwanira itaka kandi okurwana oku kituuraho okutandika n'omu mwaka ogw'enkumi ibiri ikumi na mushanju. Obwo arikushoma report, Mister Sam Okiria kandi ari omusavi wa gavumenti arugireyo yagira ngu hakiriho hiika zirikuhika magana ana ez'eitaka ezitarikutonganirirwa kibiina na kimwe ku ziri eza gavumenti omuri Kasese district. land where certain and established as existing within the area of interest, each portion should be surveyed and marked Untitled to avoid continued problems between the cultivators and the patrols bearing in mind that there is a total of 400 acres in excess.
Sam ayongiire yagira ngu kandi go amataka agari omu kyaro kya Nkoko gaine kuba nigetegyerezibwa kandi gakabaasa kuba nigataahibwa omu bitabo. Recommendation,

Wagira ngu omukazi n'owangye noyega marriage certificate, ekyapa noreka ekyapa, etaka n'eryangye, etaka, ekyapa nikikye. Muruga omu muzaano mutunga ebyapa.
Ashabira abahingi kandi yashaba nangwa n'abariisa okureeta abasaveya okugira ngu eitaka eri eribahairwe gavumenti ribaase kuba niriheebwa ebyapa ahonaaho. Kandi we mukuru w'entebe ya kashatu Mister Yofesi Katenene ahaireyo kusaba. Okusiima kwe obu arikugira ngu naasiima na munonga ahabw'emihondano egi ebaire eri ahagati y'abahingi hamwe n'abariisa omu kyaro kya Nkoko okureeba ngu egaruriirwe ahansi kandi yaabaasa kugunjuurwa obu arikugira ngu abatuuragye nabo baaza kugira akasingye. I want positive on this and way forward.

Kandi gavumenti ya nrm nimanya eba muzaire eyemerire ekore ekintu ekihikire okukora ngu twatunga obusingye nabantu baitu batunga ahokwikara omu busingye kandi habaho enkurakurana ahakuba saha zinu chairman nagamba tibaine isomero titwine engudo titwine ki because tituri stable titurikumanya kiro kinu nituraraho ninga titurikoraki titurikurara kukira muno ebicweka ebyahansi binu kayanja one kayanja two bugando nkoko ibuga. Ebyo bicweka byona ebi nihikaramu akavuyo ka mataka so as government nikyenda kutaho a very strong uh, eye okukora ngu issues za mataka zaba solved once and for all ngu abantu bafokasinge aha ntungo oku. Katenene ayongiire yaherezayo ripoota aha mujwekye rwa mukuru w'eihanga ahabwa Kasese district arikugira ngu tihariho mushaho n'omwe orikugyenda kukora aha irwariro erikumanywa nk'erya Nkoko Health Centre tu kandi arikugira ngu ashaziremu nangu okubaasa kuba nakinga

Ka nikyo orikira kukora. So nyowe naataho kufuro yangye obwo arahurira okunturwana obundi baragira kuripotinga okwo manye ni ensonga habwaki ekintu ekyo nakora ki? Nakikora ahakuba omukozi wa gavumenti asemeriire kuba na- na- na- na- nakaija kukora. Omurwaire yaaba ari ari hansi y'omuti abyamire, taine mubazi, taine counselling, niyo ekizibu ekitukwasi ekitwine hanu ha faamu. Abariisa abo bashabire gavumenti okubaasa kuba neejumbira omu nshonga ezi oyihireho kubanza kureka abantu bakabanza kwitana nangwa n'okuryahana nk'enseenene omu nceka. Eki ningamba kiro kinu, mwanya tubiikiriize, mwanya tubyangire, eki nitwitakora follow up yaitu, nabo bakore follow up yaabo. Kwonka itwe eki turikwetaaga, oburaaba buri omu mpapura nk'oku biseetingire, nitwetaaga gavumenti mukuratiremu, mukore, tubone ngu abashongore eitaka ryabo mwabooreka ehi riri, Bo abaturage hamwe n'abebembezi baabo omu mwanya ogu baikiriize okukora ekirikubaasika kyona ahonaaho okureeba ngu baigura ensharo z'emyanya egi eyaabaire egabiirwe abantu batari bamwe na bamwe abarimu abariisa, abahingi kandi hamwe nangwa n'amahe g'eihanga aga updf gaashakwatumusiime Gerald omuri Kasese.
Webare Gerald okutuhisyaho amakuru ago. Erizooba omutsigazi yateerwa eisasi omu katare ka Kabundeire kandi ogu nagambwa kuba yatwarwa omu irwariro erya Buhinga okubaasa kutunga obujanjabi nobu kiraabe ngu amagara ge gaagari kubi munonga. Omutsigazi ogu yamanywa nka Junior Edward ow'emyaka abiri na mushanju kandi ogu nikigambwa ngu eisasi eryamuteera neri Poliisi yaayeta stray bullet.
Eki kiijaho bwanyima ya Pooriisi okugyezaho kukwata omwe aha bashuubuzi ow'okwaitse omuhoro nairikanzya abataahi be. Yabanza kuhaamirwa. Pooriisi yoona nayo yairuka atsigara wenka. Abantu bongera bagaruka, agaruka omurundi gwako gwakabiri. Hati itwe twiruke, nyowe eisasi nditaire ndi aheeru, ebisaasi timbibaine kare.
Ogu yaarangirirwa ku yaafa bwanyima y'akaire kakye yaaheza kuhikibwa omu irwariro erya Fort Portal Rihango nyakukwatwa owaamanywa nka Patrick Kwikiriza nikigambibwa Kuba yaagura omuhoro, akairikanzya abashuubuzi bataahi be, oteireho na pooriisi eya nenda kumukwata, akihendera ashazire omwe aha bapooriisi owaamanywa nka Gordon Mwebesa omukono.
Abaire ayeekara okubanza akanuma ngu muntwalo baitu obu yahikire yasanga nkoomuraro baitu hati muraro kutwariza ngu muraro. Akasisika w'omuraro.

kuntemu hati kuba ndi abareta polisi polisi oyiza mukwata muri bati amasasi nomwana nomwana bamutera amasasi omwana bati amasasi tinamurora hati nabwo kino kakavuya kaba omupa Patrick nikigambibwa ngu atuura nayorekyeza omu bashuubuzi bataahi b'akakumu kuba nibamwibira emyenda. Kare ayekengyeire nka ebintu bye nka babikwatsireho. Hati obu aizire yagamba ebintu bye babikwatsireho. Yakungana omu katebe titwamanya nikwo akaija nka buri kiro. Yagenda aheru yagamba obu aragaruka atakushoora owu ari. Hati obu agarukire yaija n'ekipanga. Abantu bamwirira hara. Hati kumalirra nitworwa polisi neija. Polisi obu izire natuhambya.
Abaire kare okubanza akanuma ngu. muntwalo baitu obyekire sana nkomura baitu hati muraru twalize ha muraru akasisika w'omutwe muraru Omu kihandiiko ekyashashuzibwa omugambirizi wa pooriisi ahabw'ebicweka ebya Rwenzori West, Omwami Vincent Mwesigye, yaayoreka Ku Junior yaateerwa amasasi kandi kwikiriza Patrick yaigwirweho omushango gw'okugyezaho kwita.
Agwo nigwo twakushashirayo omuri Fort Portal. Okwo twarugayo, ab'obushoboorozi omu gomborora eya Katwe baaragiira abantu ab'amaka gakuhika makumi abiri aha mwaaro ogwa Kasenyi okurugaho ahonaaho. Eki nikiijaho bwanyima y'enyanja ya George okwijura amaizi, kandi amaizi aga agakaruga omu nyanja gatyo gakataahirira abantu omu maju gaabo. Abantu abarikuhika omuri igana okuruga aha mwaro ogwa Kasenyi ogurikushangwa omu gomborora ya Katwe, Omu district ya Kasese nibo batsigaire bataineho kuraara bwanyima y'enyanja eya George okwijura reero amaizi gakataaha omu maju gaabo. Amazi ganu ag'enyanja gamaze nga wiiki namba nga garimu kugya embuyaga kasita egya.

Emyanya eteganisiibwe harimu Kasenyi Upper, Mwaru, Kasenyi Landing Site ahamwe na Kasenyi Fish Market. Okurugiirira aha muhwezi ow'orikukurira eby'amagara omu gombolola ya Katwe, Apio Doreen, abantu aba bari omu kabi kandi bahabwirwe okuruga omu myanya ei barikutuuramu amagara gaabo gatakagiire omu kabi k'amaani. Doreen agira agira ngu emyanya egi eteganisiibwe amaizi nibatiina ngu nihabaasa kwija kubarukaho nana oburwaire obwaho naaho. Water logged areas may lead to diseases we have diarrhoea, we have cholera that may arise from here and second to that the children are at a very high risk we have children of around five years, two years, one year they are all playing around. Aruga muhono n'omunyamakuru waitu. Abantu nibagira ngu obwa hati bamazire esande yoona batarikuraara mu maka gaabo. Aba bashabire gavumenti okurugayo ekabaasa kubayamba bakatunga ah'okutuura. Okurugiirira ahari General Secretary Majid Musisi naagira ngu eki nikibaho buri myaka etaano eki ashabiire gavumenti okurugayo ekabaasa kuheera abantu aba na zaatenti ezi baakubaasa kutuuramu.

Twaba nitusaba gavumenti etuyambeho tureebe ka nitubafunira ah'okutuura ahabw'okuba eitaka ryaitu eringi rikatsigara omu paaka eri bandibaire nibarituuramu. Amakuru aga gaashakwa Tumusiime Gerald omuri Kasese. Webare Tumusiime Gerald okutuhitsyaho amakuru ago. Nigo tuba tukwiniire omu kicweka kyaitu ky'okubanza eky'agenshonga. Nitwija kuhuumuraho kakye tugaruke.

igana, obucweka nshanju ahari igana abaganyiirwemu n'abahagizi be. Waaba otaramuhagire torikuganyirwamu. Ekaba eboneire, etaine nshonga, kwonka nikwo kugira ngu ab'okuganyirwamu ni bakye. Ab'okuganyirwamu ni bakye kandi ab'okuba babikwiseho nkabo nkabo nibo barikubigoberamu, ab'okuba bareetsire nka baamemba baabo tibakugoberwamu ky'amaani. Ngu baamemba ba paramenti abaingi bakiinire za looni nangwa na nitwe ab'omu ofiisi obuki tukiine za looni so hati oyesipekitinga omuntu nakweta aha bugyenyi nakweta aha rufu nayenda ekereziya eriyo ekanisa eriyo abo boona nibakwenda omuzigiti guriyo abarokore mbabo nibakwenda mbwenu iwe nk'okubaire notekayo shiringi enkumi itaano itaano ninga omutwaro oziiyeyo? Omunya Uganda eki arikwetaaga ni service delivery. It is not about kugoberera kugira ngu omu member wa parliament because nakubugana otakozire eki oshoboye kuba nokora surely tikiine makuru. Tikiine makuru actually. Aho niho turi twena tugwerire by the way. What is the role of a member of parliament? The role of a member of parliament the biggest part of him nokukora ki? Amateeka. Kukora amateeka gari kuyamba omuntu owa buriijo. Omurimo gwa memba wa paramenti tikuteekaho puratifomu y'okugira ngu nyowe mukwate omu ngaro, tindikukyetaaga. Ku araabe naateekateeka ngu arimu naakora ekiri kyo, niinyija kumuronda niimukwata omu ngaro. N'omuntu ondiijo naabaasa kufuna chansi oku araagira ata oku araamuronde. Omurimo gwa memba wa paramenti tikuziika. Omurimo gwa memba wa paramenti kutaaha mbaga. Omurimo gwa memba wa Paramenti n'okukora eiteeka eririkuza kuyamba omuntu owa buriijo okuganyirwamu akashemererwa omu ihanga rye. Enku na n'embaga niyo myanya yonka ei abateezi b'oburuuru batsigaire kushangamu abeebembezi baabo. Bamwe aha beebembezi abarigireyo bakataho ebigombe nka Goberera abateezi b'oburuuru nibagira ngu ebigombe ebi nibiyamba abantu bonka abaahagiire abeebembezi aba n'obumwe tibakubashangayo. Ebyo n'ebindi bingi obe nibyo waarinda omu puroguraamu Okubiri aha Sky TV eriizooba sha ishatu na Abaho Paul the Political Surgeon.
Buri Rwakabiri sha ishatu kukashaaha ina z'ekiro otafeerwa puroguraamu y'Omuhingi n'Omuriisa aha Sky TV. Orikwega aha bahingi, okeega aha bakugu nangwa tukakopa n'ahari abo bantu abaabaasize kuraba omu bizineesi egi barikutwegyesa kimwe bibiri bishatu oku twakubaasa kutunga entaasya omu by'obuhingi n'oburiisa. Obwe turikurabira omu mataka gaitu makye reero tutyo tukabaasa kutunga entaasya nyamurungi. Obwe puroguraamu egi Neeza kuba neekukibwaho nyowe ekanwa, kagamba Edmon, Principal Farmer, omuhingi atarikukwata mu itaka.
Sky TV, eiraka ry'abantu.

Kuhikayo omu kahuumuro. Omu kicweka kyaitu ekya kabiri eky'aga enshonga nitwija kutandika na na n'ebintu ebi ebibaireho omu myaka ashatu na mushanju ey'ekibiina ekya nrm. Nka buriijo oku tube tukugambire nitwija kuba nitutambura na Colonel Charles Bukondo akutugambira ekyabaireho omu kishaka. Reka eri izooba tweyongyereyo na n'ebyabaireho Charles akututebeza.

Ori omuntu w'omurokore. Abantu abo obwire obwingi na munonga abaserukare tibakukira kujunwa. Kwonka nanyenda ngu ongambireho iwe oku waabasize okujunwa hamwe n'okukora omurimo nk'ogu. Ka nindeetwa sigara munonga Munonga. Nambwenu hariho obuteteera hoima yaaba purezidenti ayagye ngu nyine esente yaaba enki nyowe ku naahikire hoima nyowe naaronda ekitabo kihango naakitaagura enshaho z'amahe ziri aha endiijo eri aha Endiijo eri aha, endiijo eri aha. Hati ebipapura ebi naabitamu, naabitamu. Naatagarira, naaba akaganga. Hati omusuruuru, omusuruuru mwaba nimugyenda omu layini, so nituruga kuteeraho ima. Ku twaba nituruga kuteeraho ima, hati purezidenti andeeba ntagariire. Yaaba yaaziitsire esente nooreeba tukaza n'omu tauni n'omu banka nkahi. Ah, Ati bukondo ati- ati- ati nyowe hap. Akaashutama hariya n'akatebe ke naareeba oku turikuhingura. Baakanga bamwetoroire baakavuma aba ba- ba bodyguard abo baakavuma ba- nikavuma ogwo niwe akare naakanga na ka late kasaasira, so many people bakaba bari aho. Ari aho arishutama aha katebe k'ekiti, obu obwo ekiti obu obw'okukuba. Ati Bukondo ati Nyowe hapwa nyija n'ekibundu kyangye nteera salyuuti. Ati Oinemu ki omu nshaho? Nti N'ebipapura. Ati N'ebyengye? Nti T'eby'okushogota. Ati Biihemu. Naabi ati Tupa tupa hapa! Nyihamu nyihamu mbita mpika aho hati ruduuku ebipapura byangye nagyenda ninjwera omunda ah, hati ninjwera omunda eh, kwonka ayeta kanga ati kandi oine enyungu ati tomuha enyungu tuyaza kwitwa ebipapura nambwera oku yahikire omubara twahikire ohu itantutera akanga yampa enyungu enyungu kwonka yandema

Hati kwonka ndi omwana obu niyo mbareetera oburokore manya hati obu ndi omwana w'omurokore ndiyo ninshogeta enye baibuli nanye naaza omuri eki eki abari ababire bazairwe ata- batari barokore nashogota egyo kwonka namubwira ninza oku najunwa ku naza kujunwa nagye nti enyungu egi Etaabe egi sigara egi. Niija kwimuka omu nsi ngu nyowe ngwire. Hati naagireka. Kwonka omutima gugira ngu njunwe. Hati ku mba ninza, nkaba ninza India, ningyenda na muka bangye nituza India. Nkaba nyine pakiti mukaaga.

Ogwe ni Kano Charles Bukondo omwe ahababaire bari omu kishaka okuzahuura ihanga erya Uganda. Omu makuru agandi, Kariisho-riisho wa government Beti Kamya eriizooba yahikaho omuri Mbarara kandi ogu yakangaho aha mwanya ogwa Bwizibwera Health Centre for ahu yashanga hariho omushaho omwe kandi ngu ondiijo yaaba tariho ahakugira ngu akagyenda okushoma. Yashanga ngu eirwariro eri tiriine mibazi erikumara. Ogu yaahiga abantu okureeba ngu baafayo munonga, oguma nibaija kuripotinga abantu abu bakureeba baine obugaiga oburikusinga esente ezi barikutunga. Naagira ngu Uganda neeferwa sente zirikwingana trillioni ikumi buri mwaka.

Ogwo ni kariisharitsha wa gavumenti Beti Kamya obu yaaba ariyo nabuganaho abantu batari bamwe na bamwe omu disiturikiti eya Mbarara. Omugandi orukiiko orugyendereire kutebeekanisa eshonga eziri ahagati y'aba boda boda ahamwe nana abo abaazirwanireho rutahirwemu abeebembezi okwenda kubaasa kumaraho na n'okuronda amagezi okubaasa kureeba ngu omwanya ogu gwagarukamu obusingye. Obutaikirizingana buri ahagati y'aba bodaboda abo abaazirwanireho barikugira ngu tibarikushashura mishoro ngu kandi obwe omwanya ogu ogu barikukoreraho Purezidenti Museveni akaguheereza abo abaagiireho abaazirwanireho okugira ngu babaase kwihamu entaasya eyaakubaasa kubareeberera ahamwe n'ab'amaka gaabo. Chairman ow'abaazirwanireho Benon Bwambizo niwe abanize kuhibwa omugisha okubaasa kushoboorora aha butaikirizingana oburi ahagati yaabo ahamwe n'aba boda boda kandi ogu naagira ngu aba boda boda nibagira ngu ogu mwanya ti gwabo kandi tibarikukoma ahari ekyo kyonka nibabeeta abazeeyi abu emyaka yaabo ehweireho ngu bashemereire kutaaha bakaza kuhinga. ataano. Ogwo owa abazirwanireho nibengyera bagira ngu omwanya ogu n'ogwabo kandi ogu mwanya nikorerwaho abashuubuzi ab'omu katare Gwineho abarikupangisaho amaduuka, oteireho n'aba bodaboda abaineho ofiisi ngu beitu baaba nibanga okushashura sente. Bwambizo agizire ngu ab'ebyokwerinda bashemereire kubayambaho babaase kubingaho aba bodaboda omu mwanya ogwo ngu kwonka kyaba kitari ekyo nikiija kureetaho okusheesha eshagama. Enjaga ffe baga kutema gaga za ofiisi, nemu ofiisi bagayiwamu, titugenda nga baraga, n'obundi mbarugara. Bagamba bari oti mwine awokifo so otaruzi kwina betugamba ba boda boda twine awano night day and parking tebakisasura bagana. Ori chairman owa ba boda boda Kamya Ibra nawe atungire omugisha okubasa kwegambaho kwonka ogu nagira ngu takarebaga omuntu omuri wenkwe nka chairman wa mbizo arikugira ngu eshonga zona ezarikugamba omumisho gabebembezi nezebishuba.

mu katare. Kamya naagira ngu aba bodaboda bakagura enju erimu ofiises zaabo ngu kandi bo tibarikupangisa ngu kandi omu bwire obu baaguriireho enju, obwebembezi oburiho obwa hati bukaba butakaizire. Ekizibu nze nkiraba kunyunga meka emu yokka ei bagamba nti yagurwa. Nze we naraba ishooka abayetaaninga bagamba ffe abaabaguza kooti yabagoba. Nitubanza kushemeza baakora baazikora ki? Baazisazaamu. Enyomba ey'okubiri, aba bodaboda nga baagala basasura. Zeezo risiiti ndowooza ezireeteddwa. Byarugaba Moses, orikukora eby'okwerinda omu muruka ogwa Wakali Gabi kandi obaire ajwekiire RCC owa Rubaga Adason Buroora naagira ngu baine kuronda omuringo gw'okumaraho obuzibu ahagati yaaba boona.

Nafa abade wano enkya sawa tano tugenda ku division mu office ya RCC. Kwonka aba boda boda bagarukire baaruga omu mbeera barikugira ngu nibahakanisa enkora eriho obwahati. Omu makuru agandi agu twiniire, ori omushuganisa ahabwa sente z'emyoga omu kyanga ekya Greater.
Obu arikugambaho na bakuru ba SACCOS omuri Ishaka Bushenyi Municipality ahari Multipurpose Hall omuri Bushenyi kabaikiriize yashaba abantu kweyongyera kubiika akasente kaabo kakye kibabaasise kwetunguura. Abantu baseevinge Purezidenti akenda ngu abantu baseevingye akasente kaabo kakye ka rukumi rukumi ziri gye mu miriyoni, bongyereho akasente ako ak'emyoga kuruga owa Purezidenti babaase kwekurakuranisa kwongyera aha kaabo bagume beehore bakuta omu bizinensi zaabo aha magoba makye ga eyiti paasenti. Akasente ako ak'emyoga karimu amagoba ga eyiti paasenti per annum. so turi aha abantu bashashure sente abatakashashwire abandi nabo babaase kwehora aha kasente ako kandi nitweyongyera n'okweta abatakajoyiningaga myoga egi ngu orwigi rwigwire mwena mwije mujoyininge emyoga buri sako aba produce aba boda ab'ebiharaani mwije Mweyongyere kujoininga saako ez'emyoga. Naimwe abaatwaire sente muzigarure mubaase kuzishashura na bagyenzi baanyu batungye. Microfinance Support Centre, ekitongore ekirikureeberera emyoga ya gavumenti omuri Ankole Region, kyebembeirwe omukuru Dan Mwesigwa, Yaayoreka ngu sente ez'emyoga zihindwire enteekateeka y'abantu kandi hariyo nibeeyongyera kwetunguura. Relationship Officer na Micro Finance Support Centre, Ninsiima gavumenti ahabw'okutebeekanisa puroguraamu egi. Ekitureetsire omu Bushenyi n'okugira ngu twizire kwongyera kushongora. abantu abu tube nitwine omu workshop sacco leaders staff ahabwa poroguraamu y'emyoga eyateekateekirweho gavumenti egi micro finance support center na custodian niitwe turikureeberera emyoga egi so nitwija tureebe sente ezi oku zirikukora omu bantu oku barikuzikozesa n'oku zibayambire nambwenu twine feedback eri positive ahabw'okuba tukatandika abantu barikugira ngu esente ezi n'akasiimo ka gavumenti hati obwahati esente nibazireeba ngu zihindwire enteekateeka y'abantu kandi bariyo nibakweyongyera kwekurakuranisa. Bamwe abu sente z'emyoga ziyambire omu kureeta entunguuka omu mirimo yaabo, bashabire gavumenti ku ebayamba aha bantu abarikuziiba bakabura kuzishashura.
Esente ezo ku zituyambire omu myoga nanka omu Gulu sacco yaitu n'okugira ngu tutungwiremu ebintu bingi, twaguramu amapiki kwonka twaguramu amapiki kandi nindeeba turiyo nitukora gye munonga kwonka challenges ezi nsangiremu nsangire nohereza omuntu esente okuza kuziihuza ruba orutaro so niiya ninshaba kugira ngu at least aba micro finance and gavumenti eyongyere kutuyamba ahari abo kubanzibwa. Kurera ngu twabahereza ki? Esente zayongyera kuza omu bantu baitu kandi nabo baganyirwamu. Twazigaruza kwonka abamwe tibakuzigaruza kandi itwe tukaba nitwenda ngu ku turakuhereza esente periyodi ei tukuba tukuhaire ozigarure emitamu kituhereze omugisha gw'okugaruka kuhereza abandi ba membaazi ahabw'okuba egi fandi neeba neerwa ivorovinga. Omushomo ogu Gumazire ebiro bibiri kandi abeebembezi baashabwa kuba abeesigwa na n'okwerinda munonga kuryangatanisa sente z'emyoga. Gashakwa Glorious Rukundo. Webale Glorious Rukundo. Nigwo tuba tukwiniire omu kicweka kyaitu ekyakabiri eky'ag'enshonga. Reka tuhumurwe kakye tugaruke n'ag'eby'emizaano

Omu makuru ag'ebyemizaano, Uganda Cranes yaatendekwa ogwa muheru ogu barikuza kukwatana na na tiimu ya Senegal. Minisita Ogwal yaagira ngu bo nka gavumenti ahamwe na na minisitule bakozire kyona ekirikubaasika okureeba ngu abazaani aba baabaasa kuba bari omu mbeera nungi. Reka tukuhe ebikukiraho.

Ago nigo makuru agu twaba twiniire ag'eby'emizaano. Tiimu ya Uganda Cranes neija kuba neekwatana na tiimu ya Senegal eizooba erya nyenkyakare. Beitu nitwenda kubendeza ebirungi okwe yoona ahu baraabe nibazaanira. Ag'enshonga agu twaba twiniire aho n'obu twagahenderera. Niinyenda nkwebaze munonga iwe owaaguma naitwe oku twatandika mpaka hati obu twagahendera. Beitu oyijuke ngu puroguramu Okubiri na Paul Abaho niyo eriyo nekurataho. Eki oyine kukora oyekuumire aha Sky TV. Ndasigara ndi Adella Orishaba. Mukama akurinde oraare kurungi.